Żewġ skejjel Ewropej, waħda fi Brussell u oħra fil-Lussemburgu, qed jipprovdu t-tagħlim tal-Malti lil ulied ħaddiema Maltin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Doreen Coleiro, Uffiċjal Edukattiv tal-Malti. Sabiex twasslilkom aktar tagħrif dwar it-tagħlim ta' lsienna fl-Unjoni Ewropea.
Meta twaffqet l-Unjoni Ewropea, twaffqu wkoll għadd ta' istituzzjonijiet oħra magħha fi ħdanha. Dawn l-istituzzjonijiet bdew jilqgħu fihom ħafna impjegati u nħasset il-ħtieġa li jitwaffqu skejjel għat-tfal ta' dawn l-impjegati. L-ewwel skola li nfetħet kienet fil-Lussemburgu u nfetħet fl-1953. Minn dakinhar 'l hawn infetħu għadd ta' skejjel oħra, b'kollox tlettax. Huma ffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea dawn l-iskejjel u jilqgħu fihom madwar 30 elf student, bin-numru dejjem jiqiegħed iktar ma jmur iktar jikber u hemm il-ħsieb li fi Brussell titwaqqaf ukoll fis-snin li ġejjin il-ħames skola. Kull pajjiż membru huwa obbligat illi jibgħat għalliema. L-għalliema, n-numru ta' għalliema li jibgħat kull pajjiż membru jiddependi skont in-numru ta' studenti illi għandu jattendu f'dawn l-iskejjel. Fil-każ ta' Malta, Malta għandna madwar 150 student li jattendu f'dawn l-iskejjel u allura Malta kienet obbligata li tibgħat ħames għalliema. Ġeneralment dawn l-għalliema jkunu jgħallmu l-Malti kif ukoll jagħmlu xi lezzjonijiet tal-Ingliż f'dawn l-iskejjel. Is-sena l-oħra kien ta' unur kbir għalina bħala pajjiż għaliex waħda mill-għalliema li kienet ilha numru ta' snin tgħallem hemmhekk ħadet ingħatat il-kariga ta' direttur ta' waħda mill-iskejjel li hemm propju fi Brussell. L-iskejjel Ewropej joffru firxa wiesgħa ta' programmi edukattivi. Huma skejjel multilingwi ħafna, fil-fatt jagħtu importanza kbira lit-tagħlim tal-lingwi u waħda mil-lingwi li li tiġi mgħallma fl-iskejjel hija proprju l-Malti. Bi ftehim li sar meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea, Ġie deċiż li l-Malti jiġi mgħallem fi tnejn minn dawn l-iskejjel, waħda fi Brussell u l-oħra fil-Lussemburgu. L-għażla ta' dawn l-iskejjel saret għaliex l-iktar l-ikbar numru ta' Maltin li kienu qed jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej kien fi Brussell u fil-Lussemburgu għalhekk it-tfal ta' impjegati Maltin li jaħdmu hemmhekk jistgħu jattendu f'xi waħda minn dawn l-iskejjel u jistgħu jagħżlu wkoll li jistudjaw il-Malti. Il-Malti ingħata status privileġġjat bħala lingwa flimkien mal-Irlandiż u mal-Finlandiż, jiġifieri xi tfisser status privileġġjat, jiġifieri jekk ikollok student wieħed biss fl-iskola li qed jitgħallem il-Malti, l-iskola trid toffrilu illi jitgħallem il-Malti. Mhuwiex il-każ għaliex in-numru ta' studenti li qed jitgħallmu l-Malti speċjalment fi Brussell qiegħed dejjem jikber, qiegħed dejjem jiżdied, imma jrid jingħata t-tagħlim tal-Malti anki jekk hemm student wieħed biss. Barra minn hekk dan l-istatus magħruf bħala ONL, Other National Language, Jagħti l-opportunità wkoll lill-istudenti Maltin li jibdew it-tagħlim tal-Malti mis-snin bikrin, jiġifieri mhux f'xi snin iktar tard fil-primarja jew fis-sekondarja, jibdewh mis-snin bikrin l-istess bħalma studenti Maltin qegħdin jitgħallmu l-Malti proprju f'Malta. U bħalma studenti Maltin jersqu għas-SEC, dawn l-istudenti jistgħu jersqu sal-livell tal-Bakkalorjat Ewropew. li hija ċertifikazzjoni li tiġi anki aċċettata mill-Università ta' Malta biex jekk dawn l-istudenti jiddeċiedu li jiġu lura Malta jkunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom hawn Malta wkoll. Fl-iskejjel f'kull skola fejn jiġi mgħallem il-Malti hemm librerija attrezzata ħafna. Il-kotba li joħorġu minn żmien għal żmien f'Malta aħna nibgħatuhomlhom hemmhekk biex il-librerija dejjem tibqa' armata kif suppost, għandhom libreriji u kotba, ħafna kotba tal-qari fil-klassijiet ukoll fejn jiġi mgħallem il-Malti, nibgħatulhom kartelluni, riżorsi, logħob, għodda diġitali, ġifieri nippruvaw ngħinuhom kemm jista' jkun. Is-sillabi jiġu żviluppati minn żmien għal żmien mill-ispetturi tal-iskejjel Ewropej, ġifieri aħna Nieħdu ħsieb li jkollhom dejjem is-sillabu anki aġġornat skont tibdiliet li jkunu qed isiru f'Malta biex il-livell dejjem jibqa' l-livell li huwa meħtieġ għall-Università. U ngħinuhom ukoll u nħeġġuhom sabiex meta nkunu qed norganizzaw attivitajiet f'Malta bħal pereżempju Jum Dun Karm, Huma fit-tmintax ta' Ottubru jkunu wkoll qegħdin jagħmlu ċelebrazzjonijiet biex jiċċelebraw il-poeta nazzjonali, ġifieri nippruvaw kemm jista' jkun inżommuhom viċin ta' Malta għalkemm qegħdin mili 'l bogħod nippruvaw kemm jista' jkun inżommuhom viċin ta' hawnhekk.